لودھراں اور بہاول پور دے درمیان جیڑھی حد فاصل ہے او قائم کرݨ آلے دریا ستلج دی کھبی مݨ دے اتے موجود ہیں۔ مجاہد جتوئی صاحب ہوریں نال اج اساں سرائیکی شعوری تحریک دے بانیاں دے وچوں ہک وݙا ناں جئیں سب توں پہلیں سرائیکی قوم کوں اے شعور ݙتا کہ تعلیم ابتدائی تعلیم جیڑھی ہݨ اساں اڄ جیندا مطالبہ ودے کریندے ہیں کہ ٻال کوں مادری زبان اچ تعلیم ݙیوݨ اوندا بنیادی حق ہے۔ عبید اللہ سندھی صاحب ہوراں اوں زمانے سرائیکی قاعدہ ہیں حوالے نال مرتب کروایا ہائی کہ درس دے وچ مدرسے دے بال کوں ابتدائی تعلیم اوندی مادری زبان اچ ڈتی ونجے۔ سائیں عبید اللہ سندھی سائیں دیاں جیڑھیاں خدمات ہن انہاں دی جیڑھی جدوجہد ہائی برصغیر دے حوالے نال، برصغیر دی سیاسی تحریک دے حوالے نال اور خاص طور تے سرائیکی وسیب واسطے انہاں دے جیڑھیاں خدمات ہن اوندے اتے مجاہد جتوئی صاحب ہوراں نال اساں گالھ مہاڑ کریسوں۔ اسلام علیکم سائیں جی سائیں بسم اللہ بسم اللہ سائیں اللہ تساں تشریف گھن آئے سارے کو اللہ تک سلام ساکوں تساں اعزاز بخشے جی اور اساں سات روز دے کنڈے دے موجود ہیں دریا واندھا پہ اللہ کرے دریا ایویں واندھا راوے اور اے جڑی ساری سیاسی اور شعوری تحریک ہے اے بھی واندھی راوے ایویں ٹردی راوے عبید اللہ سندھی صاحب اوراں دے حوالے نال سارے سنن والوں کو تساں عبید اللہ سندھی صاحب رحمتہ اللہ علیہ دے بارے وچ گال کرن تے گویا کوئی ہک نشست اچ ہک چھوٹی جی ٹائم دے فریم دے وچ تاں گالھ نہیں تھی سکدی عبید اللہ سندھی تاں ہک طوفان دا ناں ہے عبید اللہ سندھی تاں ہک انقلاب دی سوچ دا ناں ہے پوری زندگی دی جدوجہد دا ناں ہے عبید اللہ سندھی دا احاطہ کرݨ کہیں ہک نشست تاں ممکن کوئی نہیں لیکن اساں صرف او پہلو تے گالھ کروں جتھاں انہاں نے آتے سرائیکیں دی کوشش کیتی بس اوندے تے گالھ اوہ اے ݙساں وجہ جو عبید اللہ سندھی صاحب جیڑھے ہن او بنیادی طور تے سندھی کائناں ہن او سیالکوٹ اچ ڄائے ہن۔ چیاں والی سکھ گھرانے نال اے۔ چیاں والی ہک علاقہ اے چھوٹا جیا۔ اوندے وچ او سکھ دے گھر اچ ڄائے ہن۔ تے ڄاوݨ دے بعد انہیں دا ناں اے بوٹا سنگھ ہا۔ اچھا۔
اور قدرت آپ انتظام کریندی اے۔ ہر طرح دے انسان پیدا کریندی اے۔ جیڑھا کم جئے کنوں گھن ݙاوں اوݙے ای موڑ ݙیندی اے۔ قدرت آپ ہک پچھوں ہک کوئی شئے مشین چلدی تاں کھڑی اے نہ کوئی چلیندا تاں کھڑے۔ بالکل۔ تاں اوندے تحت انہیں کوں۔ دل اچ خیال آیا جو بھئی میں اے مسلمانیں دیاں گالھیں ڈیکھاں۔ انہاں ہک کتاب پڑھی۔ اوں کتاب دے لکھݨ آلے دا ناں عبید اللہ۔ انہیں آپڑاں ناں آپ عبید اللہ ہی رکھ گھدا۔ آپڑیں آپ طور تے مسلمان ہی تھی گئے۔ انہیں کوں انہیں دی اماں حسین کوں پتہ لگا جو بھئی اے تاں مسلح تھیا ودے۔ تے او بڑی پریشان تھئی۔ او سکھیاں آتے ٹوک نوک کیتی جو اے تیرا بال مسلح نال کیرے بڑیا ودے۔ خیر او یتیم تھی چکا۔ انہیں نے عبید اللہ کوں بچاون سانگے۔ بھیج ݙتا انھیں مئی دے بھرا جیڑھے ہن سیالکوٹ دے جیڑھے ہن اوندے او اتھوں پرلی تے گئی ہوسی کیتے او اتھوں دی ہوسی جامپور دے ہن جامپور دے نال کوٹلہ مغلان اتھاں پٹواری لگے ہوئے او ہن نا یا جویں ہوسی خیر او اپنے ان مامی کنے بھیج ݙتا انھیں کو بس والا اتھوں پہلے او کوٹلہ رہاں وی جیڑھا کجھ عرصہ اتھاں پڑھے اتھاں جو اے انہیں تاں اوہ ول شغل شروع کر دیتا مامے ان کو گلے دے ودے نو مسیت ودے اوہ خیر ای طریقے نال عبید اللہ سندھی دی تربیت تھئی وت او دین پور آیا دین پور کنوں دے رحمت اللہ علیہ او پہنچے بھرچونڈی شریف اچھا بھرچونڈی شریف کنوں انہیں کوئی فیض ملیا رنگ ملیا رستہ ملیا سوچن دا انداز ملیا انہیں کنوں بعد انہیں کو بھیج دیتا گیا جھنڈا شریف او جھنڈیار اتھاں بھیج ݙتا ڳیا اتھاں ول انہیں کوں بھیج ݙتا ڳیا علم دے حصول دے کیتے بھیج ݙتا ڳیا دیوبند او اتھاں ڳئے لیکن او روایتی ملا نہ بݨ سڳیا ہر جا تے انہیں دے اندر دا قدرت نے جیڑھا ہک بے چین انسان رکھیا ہا جیڑھا اوں وقت دا سیاسی جمود ہا انگریز دا قبضہ ہا ݙو سو سال پنج سو سال ست سو ݙو سو سال دا ݙو سو سال دا او اوندے خلاف ہن او مسلسل سوچیندے رہ ویندے ہن ݙو چیزاں کہ اے قبضے کنوں جان کیویں چھڑے سوں اچھا قبضے کنوں جان چھٹن دے بعد وی اگر اساں جاہل ہووں تاں ولا قبضے دی لوڑ کائنی ولا او تاں اوویں موجود رہندے بالکل اچھا او ذہنی غلامی تاں رہ ویسی ہاں او ولا دین کہ بھئی ایندا حل تعلیم ہے ایندا حل شعور ہے جی تے عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی شعور دی گالھ کیتی واہ واہ ہن اے شعور دے وچوں گالھ ہی دے وچوں جڑے ہن ہک گالھ اساں اک چھوٹی جی گندوں دے وچ او اے آدھن کہ مقامی زبانیں کوں سکھو پڑھو اے آسان ہے جی ایندے کیتے پہلے لفظ ڈسو تا بال کو فورا پتہ لگ ویندے جو تساں کیا آدے کھڑو نہ تساں اونکو پہلے سنیک پڑھو تے ولا اونکو سانپ پڑھو تے ولا اونکو نانگ تے گھنو نہ اینکو پہلے نانگ پہلے تے ڈسو جان چھٹے اور او ایویں ہے پوری دنیا جیویں ڈسائے جو مادری زبان اچ پڑھاوڑ ایویں ہے جیویں تساں بال کو پورے دا پورا جیڑے نا بادام کڈھ تے اوندے ہتھ اچ ڈتے جے گن کھا تے ہݨ تساں اوں بدام کوں تروڑیاں بغیر ٻال دے منہ ءچ چا پاؤ او کے تک اوں کوں چنگلے تے کے تک اوں کوں چتھے تے کیویں کرے ایویں ہا عبید اللہ سندھی صاحب جیڑھے ٹائم واپس ولے پنجویں سال پندرہ سال ویہہ سال دے تقریبا جلاوطنی کنوں تے انہاں نے پوری دنیا ءچ اٹالیا تے اوندے بعد رشیا ٻہوں عرصہ ریہے مدرسہ سولتیہ دے وچ مکے دے وچ ٻہوں عرصہ ریہے انہاں دی انقلابی سوچ انہاں سب کجھ دے بعد انہاں ݙیٹھا کہ بھئی ڈو پرابلم جیڑھے کھڑے ہن پہلے بنیادی طور تے کہ انہیں کوں مقامی زبانیں کنوں الگ کر ڈتا گیس غلام کر ڈتا گیس ہاکوں نہ او انگریزی دے مخالف نہ ہن انگریزی قبضے دے مخالف ہن جیویں خواجہ صاحب آکھدے ہن او انگریزی تھانے دے مخالف ہن انگریزی دے مخالف کہیں نہیں زبان دے طور تے خواجہ صاحب خود آپ پریکٹس بیٹھے کریندے ہن زبان تے ایک میڈیم ہے نا اظہار دا ذریعہ ہے۔ اچھا شخص نال وی تعصب ضروری کینی ہوندا رویے نال ہوندا اگر رویہ میرے اپنے پتر دا یا میرے پیو دا ٹھیک کری میرا اختلاف تاں تھیسی جی بالکل تاں او وی ایویں دا ایویں ہا حضرت سندھی دے آ تے اتھاں شروع کرایا انیس سو ترتالی دے وچ انہیں دے ہک ڈو ترا ہن مولانا ظہیر الحق صاحب میرے استاد ہن اساں انہیں کنے پڑھی سے پڑھی کہ انہیں دی صحبت وچ بیٹھے سے انہیں کو تے ہک بے کو ذمہ لاتو نے کہ مقامی زبان دا قاعدہ انیس سو ترتالی دے وچ مرتب کرو اور او تازہ سکھ تے دنیا کوں ڈیکھ تے آئے نا اتھا تے انقلاب بڑی دیر نال آندا پیا بس دنیا کنوں کٹے ہوئے لوگ آسے اساں تاں او دنیا اچ ڈیکھ تے آئے ہن کہ بھئی ہن نویں حالات جڑے آ گئے اوں دے بغیر گزارا کینی لہذا او ڈیکھ تے آئے کہ ٹائپ رائٹر کیویں بھلا انہاں نے اوں دے حروف جڑے مرتب کروائے او اونویں ہن انج انج لکھݨ آلے اے جیویں اساں انگریزی تے لکھدے سے ایویں ول او چھپوائے ہونے۔ جمیعت الانصار ایک بنایا انہیں جی وہ ایہو جے کم کر رہے تھے ان دے تحت انیس سو ترتالی دے وچ انہاں نے ایک قاعدہ چھپوایا جی۔ اچھا بلکہ ایں کنوں پہلے جڑا تساں آدھے ویندے شعور انج تھیون دا تہاڈے شناخت قائم کرن دا پہلا شعور وہ انیس سو چووی دے وچ بیٹھے ہن ترکیہ اچ اچھا اوں ویلے دیکھو دانشور کیا ہوندے دانشور اج دے مسائل کو نہیں دیکھدا بیٹھا ہوندا۔ او بہوں اگوں تے سوچدا بیٹھا ہو جے اگوں تے کیا تھیسی۔ بالکل۔ پچھوں تے ساڈے نال کیا تھی چکے۔ ہن کیا تھیندا پئے۔ اگوں تے کیا تھیسی۔ اے دانشور ہے۔ اے مکمل دانش ہے۔ اے بس بصیرت ہے۔ ویژن ہے انہاں دا۔ کہ بھئی اساڈے نال اے تھی چکے۔ اے تھیندا پئے۔ اور اگوں تے کیا ہے۔ او ویلے انہاں نے طے کر گھدا کہ بھئی انیس سو چووی اچ او طے کیتی بیٹھے ہن انگریز نی رہ سکدا۔ ختم۔ اچھا۔ ڈو سو سال دی تیڈی تاریخ ختم بھائی۔ ہن اساں دی گالھ شروع تھیسی۔ ہوں ویلے انہاں نے آکھیا کہ اگر انگریز چلا ویسی تاں اساں ایں برصغیر کوں چلیسوں کیویں؟ کیا طریقہ ہوسی؟ بھئی انگریز تاں اینویں مار کٹ کے او توں سری لنکا کوں لا تے کراچی تئیں تے اتھاں تک تاں پوری دنیا کوں ہک بنا ڈتس۔ تے کوئی بغاوت کائنی کجھ کائنی بھلا سارا ملک چھوٹا موٹا علاقہ ہے ٹیں ٹاں ہوندی ہے پی تے اساں کیویں کریسوں اندا متبادل؟ ول اوں ویلے انہاں نے ہک تصور ݙتا کہ بھئی رکاوٹاں کیا آمدن کٹھے تھیوݨ اچ رکاوٹ آمدن زبان، مذہب تے طبقات۔ زبان، مذہب تے طبقے۔ سندھی صاحب آپݨی دانش دے نال انہیں تریہہ چیزیں کوں عبور کر تے لوگیں کوں کٹھا کرݨ دی کوشش کیتی۔ اوں ویلے انہاں نے ہک منصوبہ ݙتا اتھوں چھاپ تے اونکوں انگریزی اچ وی تے اردو اچ وی چھاپ تے بھیڄیو نے اتھیں برصغیر دے وچ اوندا ناں رکھیو نے ایشیاٹک فیڈریشن۔ اوندے وچ انہاں ڈسیا جو بھئی ایندے جیڑھے نا اے صوبے نا ہوون۔ اے لفظ اساں صوبہ صوبہ تاں کریندے ہوندے ہیں لیکن اساں کوں سندھی صاحب دی جیڑھی تربیت ہے بڑے واضح لفظاں وچ اوہ کہندن کہ کہیں علاقے کوں کہیں دا صوبہ سݙاوݨ اوں خطے دی اور اوں خطے دے لوگیں دی توہین ہے تذلیل ہے۔ اچھا۔ صوبہ نہیں ہوندا کوئی چیز نہیں ہوندی صوبہ۔ واہ۔ انہاں دا اپݨا شناختی وجود ہوندے۔ واہ۔ او اکائی ہوندی ہے۔ ہاں۔ او ثقافتی اکائی ہوندی ہے۔ واہ۔ او صوبہ نہیں ہوندا۔ ہاں۔ ہاں اساں کہیں گھاٹے فائدے دے اتے رل ٻہندے سے۔ بالکل صحیح۔ بس رل بہن ہووے اے نہ ہووے جو میکوں کوئی دی گل ونجے میڈی حفاظت دے ناں دے اتے کوئی میکوں قیدی بنڑا گھنے نہ لہذا انہاں اے سارا کجھ کیتا ہوندے تحت انہاں نے سرائیکی خطے دی انہاں آکھیا اے ونڈ کرو اے ونڈ ایجھے طریقے دے کرو کہ آپس دے مسائل کوں طے کرو کوئی لوگ علاقے دے وچ کیڑا مذہب اختیار کریندے نو کر گھنن کیڑی زبان اختیار کریندے نو کر گھنن لڑدے کیوں او زبان نال جھیڑا کیوں کریندو۔ من گھنو نا من گھنو زبان کوں بالکل صحیح لہذا انہاں نے اے تصور ڈتا جو بھئی اے بہاولپور ملتان تے اوندا مضافات تے اوندے وچ جتھاں تک اے زبان بولی ویندی اے ایندا ہک الگ یونٹ ہووے اور اے یونٹ کنوں مراد محکوم قسم دا جیڑا اے نا صوبہ نہ ہووے جیندے اتے مرکز ہر ویلے بندوق چائی کھڑا ہووے ڈیندو ٹھیک نہ تاں میں ٹھکا کردا نہ تاں تساں غدار او او آہدن نہ

چھاپے نا انہاں نے اپنے علاقے دے وچ قاعدہ پڑھا تے ولا اون دے وچ ایک چھوٹا جا اخبار ہی شروع کیتا اچھا اچھا او ولا دیہاتیاں کنے بھیج دیندے ہن او اون دے وچ او آدھن پہلی بنیادی طور تے ہی دیہاتی کو سیاںا کرو اون کھاد دا استعمال اون دے وچ موسم دا ریٹ اون دے اجناس دا ریٹ فلاں شے دا ریٹ اون دے وچ لکھ دیاں اور او لوگ پنج ڈا پندرہ ڈی دے اندر اندر اپنی زبان پڑھتے کھڑے ہوندے ہن کیونکہ اپنی زبان ہی نا اوپری تک ہے نا آئی اے جیڑھے اضافتہ ہن اے وی انہاں وضع کیتیاں ہن اضافتہ ہی وضع کیتوں نے ہر شے وضع کیتوں نے کمال کر ڈتا سی انہاں نے اور اے عبید اللہ سندھی ہا جے اے سکو شعور ڈتا انیس سو ترتالی اچ اے قاعدہ چھپیا اوندے بعد وی او ہر کہیں کنے گئے انہیں کو اچھا وضع صرف سرائیکے نال نہ کیتا او پابند کائے نا وڈا بندہ انقلابی بندہ انقلاب دے کوئی حدود ہوندے کیا انقلابی بندہ تے پوری دنیا دی تبدیلی چاہندا پیا جتھاں ظلم ہے جبر ہے جہالت ہے بیماری ہے انقلابی دی اوندے نال جنگ ہے او کیندے وچ اے گال کو چھوڑو ہاں سدھی صاحبہ کہندا اے کدے نہ دیکھو جو مظلوم کون ہے جتھاں مظلوم ڈٹھے ہوئے تساں اوندے نال ہوو نہ اوندا مذہب پوچھو نہ رنگ پوچھو نہ نسل پوچھو کچھ نہ پوچھو او مظلوم ہے ہاں اسی مظلوم ہے نال سی ٹکھنی انقلابی دا پیغام ہے تے انہاں نے بنی زبانیں کوئی ونٹے ہو کچھ آکھیا کہ مرو اپنی اپنی کل گنو اے جالی زبانیں دے چکریں وچ نہ پو اے جالی زبانیں سارے تو تھپ دتیا گیا اے اسا کو او جڑا مشین تے ٹول بنا کے اسا کو کنٹرول کرن چاہندے اے اوں دا دتا ہویا معاملہ ہے زبانہ اپنے اپنے ہوئے ثقافت توڑی اپنی ہے بھی تو اپنا گنو ولا اپا دے جلے باسو تو ولا کوئی کہیں نہ نوکر نہ ہو سے کوئی کہیں کو غلام ثقافتی نہ بنے سی ہر کوئی آپ سوچے نہ پیا ہو سی اور ایہ جیویں انہاں تصور ݙتا ہا ایشیاٹک فیڈریشن دا ایہ بالکل ایویں ہا جیویں سوویت یونین دا ہا۔ ٻارہاں تیرہاں چوݙاں ریاستاں ہن آپݨا آپݨا جھنڈا اے پیا آپݨی آپݨی کرنسی اے پی آپݨی اے پی آپݨی سنڄاݨ اے آپݨی شناخت اے آپݨا دشا خو سیار کیندا اچھا جیویں یونائیٹڈ کنگڈم اے جی ہاں برطانیہ دا جیویں امریکہ دا ٻونجا ترونجا ریاستاں ہن اتھاں کئی کئی علاقے وچ کوئی قانون اے ٻئے علاقے وچ بالکل کوئی نی جی بالکل اچھا جیویں تہاݙے کنے عرب امارات ہن۔

پیچھوں خراب کیتا او ہن جیڑا اتے آتے سرائیکی خطے دے وچ اساکوں اے شعور ڈیتا جو بھئی تہاڈا اپنا ہک وجود ہے او وجود کو قائم کرو مستحکم کرو اے تہاڈی ذمہ واری ہے او ذریعہ علم بذریعہ علم یعنی ہتھیار علم دا جی ہاں علم چاہو علم واو اور علم دے علم دی بنیاد کیتے ہوئی الف بے کنوں الف بے دا قاعدہ انہاں مرتب کر دیتا اج موجود ہے او بالکل سائیں مجاہد جتوئی صاحب ہوراں نال اج اساں مختصر جیں گالھ کیتی ہے عبید اللہ سندھی دیاں خدمات دے حوالے نال اے جیویں جتوئی صاحب فرمایا کہ ہک لمبا موضوع ہے جیندے اتے ڈھیر ساری گالھ تھی سکدی ہے اساں اگاں کہیں پروگرام اچ انہاں نال ایں موضوع دے اتے تفصیلی گالھ کریسوں اللہ تہاکوں خوش رکھے۔

دروازہ کھلے سو تے ایں دری دروازے دا ناں ہی سرائیکی چینل ہے اینکوں آوڑ ڈیو ہوا تازہ ہوسے۔ واہ اللہ حافظ۔